Akken yebɣu yili ɛziz umdan, akken yebɣu yili tefkiḍ-as azal i umdan, akken yebɣu yili tefkiḍ-as azal i tdukli, di ddunit-agi, ad tidireḍ ad tidireḍ ad ɛeddin wussan ad d-tafeḍ belli Ad d-yeqqim kan i yiman-ik, ad d-teqqim kan tnefsit-ik. Di ddiq, d iman-ik kan ara tafeḍ, deg usawen, d iman-ik kan ara tafeḍ, di terẓeg, d iman-ik kan ara tafeḍ. Daymi tanefsit-agi nneɣ ur ilaq ara a s-nɛebbi nnig tezmert-is. Xaṭerni ma tɛebbaḍ-as nnig tezmert-is, ass uzekka ad truḥeḍ ad tewteḍ ɣur-s ad tt-id-tafeḍ tuḍen. Ṣṣeḥa n lehna. ur tezmir ara ad tqabel leqraḥ-nni neɣ ad tqabel asawen-nni. Ilaq ad nesseḥbibret ɣef yiman-nneɣ, xaṭer iman-agi i nesɛa ad t-naf, yes-s ara nebedd ma neɣli, yes-s ara d-nekker ma nexnunes di lqaɛa. Win akken tɣileḍ d ameddakel, ameddakel izmer ad k-ibedd, ad k-ibedd, ad k-ibedd, ad k-ibedd, umeɛna izmer ad yaweḍ ɣer wanda ad ak-yini. Ruḥ kemmel weḥd-k, xaṭer d ṣṣeḥ ur yezmir ara, axaṭer-nni ma yella iruḥ-d ɣur-k akkenni ad yeǧǧ iman-is, din ad d-yemmekti netta ilaq ad s-ibedd iman-is, d netta, ulac wa iḍuren iman-is ɣef yiman-ik, ḥader iman-ik, ur tettɛebbi ara nnig tezmert-is, ad d-yaweḍ wass ad k-id-tezdem tnefsit-ik, ad yili yiwen iṣeḥḥa, ad iɣil yeǧhed, meẓẓi, Ad iruḥ ad yeḥres iman-is, akkid i d-ǧǧan Leqbayel, ad yeḥres iman-is. Netta Ṛebbi yeǧǧa-d littaɛ, ayen a ḥerseɣ iman-iw, akken a d-iteddun iseggasen ɣer zdat, a d-afeɣ iman-iw a ɣaliɣ uqbel lawan. Din a d-mmektiɣ belli ah ya ssiɛqa ḥerseɣ iman-iw. A xuya zemreɣ a d-awiɣ tacekkaṛt-agi n ssiman?

Limmer ad tt-nebḍu d tubbiyin, ilaq ad nelmed amek ara nbeṭṭu lecɣal, xaṭer-nni d nekkni ara t-yaɣen, ass uzekka ur d-nettaf ara anwa ara ɣ-d-yesnekren, neɣ ad nuɣal ar uṣerref n yedrimen. Yiwen ur yezmir ara ad iṣerref aṭas n yedrimen i wakken ad d-yeqḍu lḥaǧa. A gma, ur tezmireḍ ara ad tṣerrfeḍ idrimen i wakken ad d-teqḍuḍ taɣawsa? Ur ttsetḥa ara, mačči weḥd-k ay telliḍ. Ur hlek ara iman-ik i wakken ad d-teqḍuḍ lḥaǧa-nni. Xaṭer nni, ma yella thelkeḍ iman-ik, ad truḥeḍ ad d-reḍleḍ, ad truḥeḍ ad tenɣeḍ iman-ik i wakken kan ad d-teqḍuḍ taɣawsa, ala, diri-t wakken-nni. Ur helket ara iman-nwen. Xaṭer nni, a wen-qqareɣ, iman-agi-ni, neɣ tarwiḥt-agi, tanefsit-agi, a ken-id-tezzem. Ruḥet kan alaḥsab n tezmert-nwen. Ma yella tmalakt d tarebga ɣef warur, ilaq ad terreḍ limala. Ma yella tleḥḥuḍ s uzembi limalak ɣef yidis keččini tḍebreḍ, ad k-tkemmel ḍḍebra-nni. D netta, nuḥet kan yiwet yiwet, ma teɣliḍ, ad k-id-yerfed yiman-ik.